Үтүө күнүнэн күндү төрөппүттэр, оҕолор! Бүгүн мин эһиэхэ үөрэ отун туһунан кэпсиэҕим. Бу үөрэ отон атыннык ааттатахха «Кыа уга» диэн ааттанар, нууччалыыта «полын обыкновенный» эбэтэр «чернобыльник» диэн ааттаах. Бу үөрэ ото пааһына кытыыларыгар эбэтэр отох кытыытыгар үүнэр, элбэһин курдук үүнээйи. Былыр-былыргыттан билиҥҥээҥҥэ диэри үөрэ-то саха дьонун ас оҥостон аһыыр олус сөбүлүүр отторунан буолар эбит. Ол курдук улаханнык ыалдьан мөлтөөбүт дьон бу отунан уһуннук эмтэннэҕинэ, үөрэни ас оҥостон иһиһарыттаҕына үтүөрүөн сөп. Бу үөрэни үргүүрбүтүгэр биһиги эмиэ силиһин алдьаппаккабыт эрэ, быһа тутан үргүүбүт. Онтон аҕаламмыт күлүк сиргэ хатара уурабыт. Ол хатара ууран бараммыт хас да күн туруорабыт. Онтон дьэ бу аска туттулларга эбэтэр эмтэнэргэ сөп буолар. Бүгүн мин эһиэхэ кэпсиэҕим, дьиэтээҕи услуобуйаҕа хайдах үөрэ отун оҥорору. Бастаан үөрэ отун ылабыт уонна оргуйбут уунан кутабыт, сууйабыт, ыраастыыбыт уонна миискэҕэ кутаммыт, оргута оргута уурабыт. Аҕыйах мүнүүтэ оргута түһээт, уоттан ылабыт. Үөрэбитин оҥорорбутугар бастаан силиэй оҥоробут. Бу силиэйбитигэр биир лиитирэ тымныы ууну кутабыт. Ол тымныы уубутугар ыстакаан улахан аҥарынан бурдук ылабыт уонна бурдук ыламмыт уубутугар кутаммыт ытыйабыт. Бу ытыйарбытыгар хомуоҕа суох буолуохтаах. Хомуоҕа суох буоллаҕына оччоҕуна үчүгэйдик оргуйар. Сылаас уок уураммыт оргутабыт. Бу оргуйа турар бириэмэтигэр наар ытыйа турабыт. Оччоҕуна хомуоҕурбат, наһаа үчүгэй хойуу-силиэй буолан тахсар. Үөрэбит сойбутун кэннэ бу үөрэ отун ыраастыыбыт, кытаанаҕын ылгаан ылан быраҕаттыыбыт, сымнаҕаһын сэбирдэхтэрин эрэ хаалларабыт. Уонна бу эбирдэхтэрин күүскэ үгэбит. Бу үөрэтэ наһаа күүстээх эмтээх. Ол курдук киһи утуйарыгар, уоскуйарыгар, аһы буһарар уорган үлэтэ тупсарыгар, сэниэ киллэринэргэ, чэбдигирэргэ туһалаах. Үөрэтин үгүс норуот эмчитэ, ньиэрбэ ыарыытыгар, норуот эмчитэ, ньиэрбэ ыарыытыгар Ону таһынан тартарарга эбэтэр ыалдьар миэстэҕэ түөн уурарга тутталлар. Дьэ бу үөрэбитин бытахай гына кырбыыбыт. Ол кырбаан-кырбаан бараммыт, бу бэлэмнээбит, уубутугар кутабыт. Дьэ бу эрдэттэн бэлэмнээбит силиэйбитин улахан миискэҕэ кутабыт. Улахан миискэҕэ кутан бараммыт үчүгэйдик ытыйабыт. Ытыйан-ытыйан бараммыт үрдүгэр эмиэ сойбут, оргуйбут уу кутабыт, эбии. Онтон суорат ылабыт, эмиэ биир лиитирэ суорат сөп буолар. Бу суораты кутан бараммыт, эмиэ ытыйабыт. Ол ытыйан-ытыйан бараммыт, дьэ, саамай кэнникитигэр бу кырбаабыт, бэлэмнээбит оппутун үрдүгэр кутаммыт, ытыйаммыт, үөрэбит бэлэм буолар. Үөрэ отун, ону таһынан дьарҕаҕа, куртах, оһоҕос ыарыытыгар эмиэ саахарны, дьиэбиэккэ, быраҥхаанай астмаҕа, хойуу хаайтарыытыгар биир улахан ньуоскоту, биир ыстакаан оргуйбут ууга көөнньөрөн эмиэ сиидэлээн баран чэй курдук иһиэххэ сөп. Күндү бар дьонум, бука бары кыа отунан үөрэ утаҕы оҥостоҥҥут иһэ сылдьыҥ, оҕолоргутугар, сиэннэргитигэр иһэрдиҥ. Бу от бэрт иҥэмтэлээх туһалаах ас. Билигин үүнэн-силигилээн от бэрт иҥэмтэлээх туһалаах ас. Билигин үүнэн-силигилээн аҕай турар кэмэ сайын устата үргүөххүтүн сөп, кытаатыҥ, туһаныҥ. Үөрэ-то таарыччы эйгэҕитин эмиэ ыраастыыр, эмтиир. Болҕомтоҕут иһин махтал!